Billeriňiz guşalgy, çyralaryňyz ýakylgy bolsun! Toýdan gelip, hojaýyny gapyny kakanda, dessine oňa gapyny açmaga garaşýan adamlar ýaly boluň. Hojaýyny dolanyp gelende, onuň oýa görjek hyzmatkärleri neneňsi bagtly! Size dogrusyny aýdýaryn. Hojaýyn bilini guşap, hyzmatkärlerini saçak başynda oturdar. Ýanyna gelip, olara özi hyzmat eder. Hojaýyn isle ýary gije, isle daňdan gelsin. Onuň gelende oýa görjek hyzmatkärleri neneňsi bagtlydyr! Emma şuny bilip goýuň, Öý eýesi ogrynyň haýsy sagatda geljegini bilse-de, öýüni talatmazdy. Siz hem taýýar boluň. Sebäbi Ynsan Ogly siziň oslamaýan sagadyňyzda geler. Şonda Petrus, Agam, bu tymsaly diňe bize aýdýarsyňmy ýa-da hemmelere? diýip sorady. Reb Isa şeýle jogap berdi, Hojaýynyň sadyk hem akylly iş dolandyryjysy kim? Beýleki hyzmatkärlerine wagtly-wagtynda nahar bermek üçin olaryň üstünden goýan adamy dälmi? Hojaýyny dolanyp gelende işiniň başynda gören hyzmatkäri nähili bagtly! Size dogrusyny aýdýaryn, hojaýyny ähli mal-mülküni şoňa ynanar. Emma şol hyzmatkär öz içinden, Hojaýynym giç geler diýip, gullary we kenizleri urmaga, iýip-içip, serhoş bolmaga başlasa, hojaýyny hem onuň oslamaýan gününde, oslamaýan sagadynda gelse, ony parça-parça edip, onuň başyna biwepalaryň gününi salar. Hojaýynynyň islegini bilse-de, taýýar bolmaýan, onuň islegini ýerine ýetirmeýän hyzmatkär köp ýenjiler. Emma bilmezlikden taýaga mynasyp iş eden adam az ýenjiler. Kime köp berlen bolsa, ondan has köp talap ediler. Kime köp zat ynanylan bolsa, ondan köp zat hem isleniler. Isa sözüni dowam etdi, Men ýer ýüzüne ot ýagdyrmaga geldim. Hernä şol ot indi tutaşyp bir ýansady. Men çuňňur gaýgy-hasrata batýaryn. Bu amala aşýança men darygýaryn. Men ýer ýüzüne parahatlyk getirmäge gelendir öýdýärsiňizmi? Ýok, bölünişik getirmäge geldim diýýärin. Mundan beýläk bir öýde ýaşaýan bäş adam bölünişip, üçüsi ikisine garşy, ikisi hem üçüsine garşy bolar. Ata ogluna, ogul atasyna garşy, ene gyzyna, gyz enesine garşy, gaýyn ene gelinine, Gelin gaýyn enesine garşy bolar. Isa mähelle ýüzlenip, şeýle diýdi, Siz günbatardan bir buludyň peýda bolanyny gören badyňyza, Ýagyş ýagar! diýersiňiz. Şeýle hem bolýar. Günorta ýel öwsende bolsa, howa yssy boljak. Diýýärsiňiz, şeýle hem bolýar. Eý, ikiýüzlüler! Ýeriň hem asmanyň görnüşinden many çykaryp bilýäňiz-de, näme üçin bu häzirki döwürden many çykaryp bileňizok? Näme üçin özüňize dogry zady saýlap alyp bilmeýärsiňiz? Biri seni aýyplap, kazyýete alyp gitse, onuň bilen ýolda kaň barlyş. Ýogsam, ol seni kaza, kazy hem zyndan sakçysyna tabşyryp, zyndana düşmegiň ahmal. Saňa şuny aýdýaryn, jerimäňi doly töleýänçäň ol ýerden çykmarsyň.